Khai le. Voi ni ni som. November ni som sang hi le som ni pathum ania. Sundar som pani le minute som panga ni mek ani. Voi ni hian hei lui kal tur member lui kal ni zan lama kan han rot chuak sopa arjen tak mai in

Mahse Sakhisa a lo siam dawn a ni. Chuan hma lamah hian sar hmangaih a awm bawk a. A ni hi a season a lo in her chhuak tan a, phur thei khat. Kan thin tlang pa neih ve chhun ber hian in engmah ka hrelo nia ti bawk si. Hetah sar tluang te a awm bawk a, a ni hi.

zawn chhuah kan tum a ni kan kalna tur hi chiang kuang in kan hre lo a kan plan dan leh kan tum dan chuan kan hawhchham chiang lutuk a lui pawh kan zuk hmu zo lo ni tihte hei kan hlau a ni amaherawh chu kan zuk scout phawt ang a

Kilometer khat leh chen ve vel la awm a ni. Heta tang hian nuam khawp mai. Darkar hniah chuan kan thleng thei mai ang. Khau tak reng a pang leih lai. A ropui lutuk hei mawi. Zunram thiarin kha an ding lawk a nih hi. Let's go. Destination hi a la hla ve ang reng riau a. Muang lova lo kan ngai. Muang hman kan ni lo. Nakina kan lo update leh zel dawn nia. Tunah hian bel thei pia kan awm mek a. Bel thei pia kan awm a, kan kalna tur hi kan thleng thuak a ni helai. Ka vawi khat mah kan la rap ngai lo ri tute mah hian. Hei hi a nih dan a nia.

kan leh tawh dawn a helai bel bel thei si ania umm mawi khap mahna rap ngai lohin helai hmun hi de lui a sang ah khawn a awm a chumi hma chu kan ding dawn a ni kan kal leh phawt a ni.

Awle tunah hianin kan tum ram chu kan thleng ti ti tawh a a ngaih rawh chu a chhungah tho khan bag chhungah khan hei kan ding mek a kan hahchhawl deuh a kan zuk a hmun kan zuk serve anga. Uma nuna nen a fit zualpui te hi an tlang Uma nun nen a tah in kan lo awm dawn ni. A hmun pawh nuam khawp mai. Ai hei chhal tuk a ti lo lak tak zui leh hang a. Khaih leh. Umanin ah khi khi tah khian tluang te ah an chhung te a be lawk dawn a hei de pawh ni chiah lo sakhi lui an tih a mi khami chhak ah khan kan sakhi saza lui maw a ni lo mai thei ka hre lo kan chhuk mek a ni tunah hian kan la thleng lo. hahthlak dawn khawp mai hei kan zuk chhuk ve ruai anga a tir lamah hianin kan han zam deuh a engtin nge de lui hi an humhalh em humhalh lo em tih vel kha. Kan han kan hre lawk si lawk eng emaw kan han ngai chang a kan han tih tawp kha kan hre deuh vang khan amah erawh chu engte ual a ni lo an lo strict em em lo a nih hmel a hei sar hmangaih hi heih. fit ber kan tia pawimawh ber kan main resource ber hi ti hianin a pu ani hi tun kum chhunga ni za thum chuang Zing tin uak anih vang hian kan dim vak lo ni. Kei kan kal zel phawt a. Hi tah hian tluanga. Tluanga hi. Tluanga hi. Lo chuk mek a. Hei hi nu te. An nu te bezo che ni. An thalak pa ngai kan lak lawk ang e. Tun hian thalak pa ngai nalh deuhin kan lak ang e. thlalak tam hi pawimawh an kal zel ang a kan la thleng mai dawn lo tih chu hriat reng mai a elkana pa leh benbena pa te hian an lo zuk survey dawn a ni fit deuh ah kan ngai umm. Tunga nun pawh bawr khawp mai Par bawr a ni ringawt mai Signal hi la nei thei bik tak mai leh nghal a An chhuk zel ang a hei chhuk na tur hi a la hui hmel riau va Chuvang chuan in Motor kawng atangin lui panin kan kal mek. chu chu ni kan dinhmun motor kung atangin lui panin kan kal mek a maw buangtea leh hmangaih a khanin an zuk ser rei hmasa a maw hei ka inthiar hla a lui pan chuan kan kal mek a minute sawm kal vel a ni a a rit dawn lutuk kan then then chunga i hmai kan then lo lo vek phei dawn a ni signal a awm a awm lo takin ka rawn phone lawk che. Kan chhuk thla zel a, a chhuk tak tak lai kan thleng dawn an tih a, an kal zel phawt ang a, camera hi chuan chhuk chho hi a lan dan atang hian hei an hriat than hi a rak chang, chang te phei hi chuan ngil ang mai te hian a lan. Chang te hi neia a la chhuk em em lo a ngai tak hi khi khi kan kal na nia feh kawng ania hei hi tlai hmun hi Min kal fo tawh tih ka hriat a, a kawng pawh bel a tha. Chuan kan kalna lam kan pan lam pawh hi naupang thawm te kan la hria maw ni hei. Kan kan kal tak tak chuan kan. In set up na chu hnai deuh hlek mah se kan chetna tur tak tak chu a han chak ve deuh hlek chu ngai ang. Kan tum dan kan program chu thim thim hmaiin khaw thim tak tak hmaiin kem set up fel a. Aw. Kem kan set up fel ang a, mei te kan chhem a kan tih zawn. Len khang hi zanin a zar hman ila tih kha kan rel thluk dan ania theih chuan kan chu eikham lamah te zanriah eikham lamah te chak ai chhit eng an tum ve chu nia amaherawh chu kan into del lutuk a zan lam hi engmah kan ti peih lo ang tih chu hlauhawm khawp mai. kan in tui tua tha bawk a tunah hian kan thil neih loh ni awm a kan hriat chhun awm chhun chu ai eng leh masala chiah nia ram hnuaia a tel a awm a awm e chu te phei a nih leh phei chuanin kan ram va chal ta lo riau masala nen Ka phone a lam a ri em nge? Kan thleng thuak tawh a ni. A hmun theih hunah kan lo in report tha em. umm a hmun zawl nu ang kan thleng a hetlai in kan in nghat phawt dawn a nih hi a hmun hrim hrim hi chu a bel tha khawp mai tlâng a in nghat phawt ang a chuan chutah khan an en leh en kual ang a kan ni umm. Ni fe kawng tak tak te pawh ang lo. Nge kan in ak chho nghal tawp mai dawn le. Kan tih dan dawn. Kal vek pawh ngai chu nene. Kal nghal vek pawh ngai chu mi. Tuma nun lo awm se duh le. Tro. Kan in hah kan tunga, kan in hah tanga. In hah chung in khit lama. Mun tlema privacy deuh vek le. Tlema. Eng nge innghahnawmna aw nih vangin kan zawng phawt dawn nih chu dar tunah hian dar dik leh chhan ve umm

a thim chak dawn riau mai a tih dan hi tuna hian dar hlil a chan ve pel hlek a khawilai nge daikai in tih chu

Khuya lamah nge heta mi ka Hlua Mi nu kam vek chu ni se tawh

Chuan hrim hrim in ah thlan deuh rawh. Chuan hei hi hemi tihfai ai mah pawn maw a hnuai hian in a sofa ve deuh deuh a, khami changkar changel kan tih nen phei chuan in nghat ila ta rawh ta in. Chulai mi pawh kha hla chung. Base kan set dawn e.

kan base tur kan set dawn a tah hian sleeping bag te a nia tent hi pahnih a awm a hetah hian pakhat a awm bawk a ni ah.

tam vak chi pawh ni loh um hei a then chu a ut mah mah nih hi amaherawh chu hei aw lak ih kan chhan him man a awm dual tho mai a tui viau ang awm tawh lo mi ka dah duh la tah eh tui tho ang tui viau ang um kha kha awm bawk. kan khai darh lawk a lock zawih beisei ang chu a ni loh na in beisei lo ang pui pui in kan awm beisei ang loh deuh a nuam deuh in i ti tawh mai ang beisei lo ang a thil dang deuh a nuam in. Kan kah zawh hlim kha nia in thlahrun ram lo kha sawi vak vak chin lo man nun WhatsApp status ti vel khan a sawi theih miah lo nia kha kha kan lo hei voi tam tak sat sava te pawh ka kap thla WhatsApp a post theih lo Maw kha kha i man lo thin a hei sangha te pawh enge tih tur kha tih chi dawn lo nia kha hriat lawk sa tur forest department lam an hlawm tawh uma nuna an tunah hian a blow mek a ni khawi ang phone kha tu nge ti ka thui dawng khawp mai ka bag chung kha. Awle tunah hian dar a la hmal tuk dar riat a la ri lo sarih leh chanve la ri lo sarih leh sawmpanga la ri lo a sar hmangaih hi aw tunah hian

hei hetah hian sartluang te a awm bawk a eng nge sartluang te vawiin kan dinhmun te hi eng nge i ngaihdan eng nge kan lo kan kan thil tawn hi eng nge i experience tuna kan thil experience hi eng nge i lungawi em lungawi lo em tih te kha min hrilh thei em khawngaih takin a thil hi han tawn chawp nawk nawk hianin a nuam a tikhanin experience nei em em pawh kan ni lem lo mahse angin tikhan hei kan hmun hma te leh sawtah lui bul lawkah kan awm bawk a, nuam kan ti khawp mai a nuam kan ti a, helaiah bonfire a awm a tent a awm tawh bawk a hei kan enkual ila hetlaiah sa chi eng nge ni kan siam a chuan. tun tun lawk ah khan in rawn chhuk ta chak ai fresh lutuk thau bawk si in rawn man mai te kha kan han ruah kan han ei mai te kha khatiang te kha a ropui lutuk e kha kha kan tawn ngai lo kan tawn ngai lo thil zel ania a fresh zia chu. Min cheh hnu lawk minute khat pawh tling lo a in ei nghal nia a fresh zia chu. Kei pawh ka kut a chep leh hman deuh hlek a. Come on come on en lawk teng. A chep a mahse khu a lang tawh lo nih khu ka chep na lo nia. Ka chep na ngam lo. Dik tak chuan in chak chak ai che nat mai mai tur kha ka ni lo hlim kan wild lutuk. Chawhmeh ina chep. Uma nuna hi eng eng a i ve dan hi zawh ka duh riau mai. Enge. A nuam e. Kan thlasiam te hi uma nuna master chef ania, purun sen te purun var te masala zawng zawng nei ania. Kan hmeh tak tur hi chu sawi ngam chi nilo. Sawi ngam chi lo. Umm tih chi nilo. Kan hlawhtlin dan tur pawh hi sawi chi pawh nilo. YouTube a post chi pawh nilo. Aw nate pawh khan lo hre rawh se. Kan hawn sak dawn. Sangha hi Tunah hianin hei helai lui hi hetahin aw sar tluang ten lo kawk leng a. A prophet tui dawn vung vung teh mai nia. Aw hei tui dawn tui dawn tuk hetahin kai kuang te tel nia che chumi chin te chu ka lo hre kai kuang te a tel nia chu zawng te chu hei helai hi kan e chet tlatna tur zanina keimahni mi sawn ania helai hi e a tak tha viau ang tih bak hi chu kan sawi rih lo ang.

Tichuan kan hriat tur pakhat chu an ṭawm kan ba thei ram hnuaia. Mak deuh mai chu hei kan keng ni mi lo bucket te kan nei leh nawlh nawlh mai bawk si hei engtinge enge awmzia. Chuan min mikhual chak an awm.

Ram hnuai pawh kan lo awm tlat mai. Hei hi a ngaih that thlak e Uma nun tiraw? Tihian kan lo ti tawp leh phawt ang a. Lo riak ro u tat min la ti zui. A, kha chu ram va chawlh tawh lo. Mahse kan riak dawn lo khi kan riahna tur chu khi khi a nia. Hetah hianin tluanga mah in a mu dawn a. Tumah ka mutpui duh lo, a ti a. Heta in lian helh hawlh takin kan pathum en ngun a um a, nun a, kei chu ka hnar nasa lutuk, ka hnar nasa thei lutuk a ti bawk si a, hei hi rorel that a ngai, hei hi rorel that a ngai tlat, um, um, pian kan han duh tawk phawt ang a. aw helai in kan chaw te awm hei hi buh buh leh kan tah hming sa chuan hei hi animal sa sial chuan hei hi an tam tui hang hei chu an tam tui hang tui dawn a ni.

Ei duh tawk dawn mi. Chutiang bawk chuanin kan thil sawh hi a sa tha a ni. Nichinah phei chuanin a sawhna pawh hi a hem dum a. E. E. E. A va tui dawn ve. E. Engtin nge. Ehe. A tui dawn e. Umm. Umm. A zo mi ti khuan. Umm. Zo lo dawn e. Puma nun hi management siam a ngai tlat. Umm. Sa hi nak tu ka mi nen tur nia ei teuh teuh kha thei lo a. Suak suak hmiah lah kan ei theih tur chin zanin kuata kha.

Chuan nakin ah. Tunah malsawmna tawngtaina nei dawn. Umanun a, Umanun. Chau chu va dai tawh ve. Umanun hian i ti dawn em? Umanun. Kei ai, kei ni ai kum sawm pathum a upai nia. Umm, malsawm tawngtai. Lehpek ah sawm pathum ai tam. Umm. Hian nakin ah ei adventure tak tak kan la ti lo a. Adventure turin kan la chhuak a kan.

Bonfire Camping tent Camping tent Changel hna chawi Ingredients Chang hmangin sawi tha duh tlak bawk si lo a tel te te kha chu kan sawi thei a mahse.

Sakhi sa hi maw? Sa ni se lah. Ka ti leh lawi bawk sia kan sponsor vek tawh bawk sia sakhi sa a ti leh bawk sia. A pawi lo a chhuak dawn chuang lo. A tui khawp mai. Thut sawp tawp kha tha. Lui ka la sakhi sa ei chuan vang ve khawp ang. Masala zawng zawng nen. Heng ho hi chu tlangpuiin an man tam ngai lo ang tih vel a nia. Keini hi Mahse kan man tam dawn kan man tam dawn kan chu kan hresa dawn thil kal hmang khan an siam a. Kan chu kan man tam dawn tho tlat a na. Chaw a tui tel kha paih than lo la tawk chiah dawn ni hi hma. Nia kha si kha. A tirah khanin Delui. Khum hala ni an tia hei chu delui a ni lo maw? A lo ni leh bawk si tawh. Tah chuan Lenkhang zar lenkhang zar tur bakin kan kal hlein a. A chak atangin kan vaw hmiang a chuan. Kilometer thum atang velin kan vuang chu tawh. Nia kan en chhung a la phina. Man loh chi loh mual phona lian lutuk. In mual pho nuah keimah In mualpho zawng zawng tawh hnuah min la dem dawn bawk sia. Thahnem ka ngaih fal chu ngai khawp mai. Chu zingah Zainah kan sar han sar veng a, khawi chian atangin nge lem khang kan dang a, chuan khawi chian atangin nge kan vuak dawn tih khan an enfiang. A tha mai lo a mi te chu. A dik khawp mai. Chuan Google ho pawh

umm mahni lan ve deuh mahni lan ve deuh zeuh zeuh te hi a ngai ve bawk sia mahse haih a ngai chuang lo a han in lak vel hek hianin kan puam em em hlawk ta sang deuh hlek a ni a in la hnai lutuk a ei umm hei kan ei mek lai a nia. Vai padan chu sial hle mai. Hetlai mi hi bonfire an neih kha nia chuan a hnungah hian hei tent tent kan kaih vek tawh a chuan saw a neitu pain.

Ka suit lo. Umm. Aw i suit tep a. Chuan helai tarmit bun ve tho pakhat hian a lo suit mek a, a vu a let leh vel nih chuan umm. Kal hmasa ber rawh.

Awle hei tunah hian fanghmir chi khat engemaw ni min lo zuk leh hlauh mai a eng nge ka hre lo na rat thlak tawh a uanun kan mu dawn he uanun an mu dawn a mu dawn chiah hei fela fela tent ah kan mu a. Chuan a phah tur leh a sin tur ka king a, a tent tah kan mu a, a lehlamah an hnar bawr bawr, Hluanga leh Hmangaia an hnar bawr bawr a, kan hlim ve riau. Chu chu kan va en leh lawk nge aw. Nice din. Bonfire a awm a hetah hian a ri burh burh mai. ri bur bur mai hei dul lang puau in a nia pakhat zawk hi chu a intel hlawm tha viau mai. hei sartluang te hi a ri bur bur meh eng mah pawh hre tawh lo nia imm ngaithla lawk anga imm one two three a kan ngaithla a one two three. khatiang vel kha nia engine diesel engine ri ang deuh hian a awm a engine ava buai thla sal-- Zar hmai phei chu sipai rawng lutuk in tual tuam hlawm vek tawh umm umm tia an muhil tawh a tih hian kan kalsan ang umm nuam thin e tichuan an na lutuk eng emaw ni min lo siam thin ang hi awle hei kan dah nuai mai e tih hian umm. Mizo hi kan lo fel tawh khawp mai ti tawh mai ang ale tunah hian dar. sawm pahnih leh chanve a ni mek a hei kan thian patluanga te hi an muhil chiang kuang viau a hei double double seat an hnar hi kan hre vek. Hei an thawmhnawiah chuan a let a let nuai rawh a engtin an tih dawn hei hi tih fel sak a nih loh chuan chu an hnar hi chu ngai ta rawh a. Hetianga nia hei pawnah hianin darh nuai mai hei hi kawr te ania thei ang ang chu kan insiam lut tawh helai ka ten hi len em vang hianin. Kan dah lut ang hei ho hi nge. Aw tunah hian kan tho chiah a, tumah nun lawk. Engtin nge len khang khulai kan zar kha engtin nge ruam hman kha ka i siam a eng nge i siam dan kha i maw? Chu chu a sut dawn nge dawn lo engtin nge maw? Heng ka rit a hre phian mai chu Lalbui kha zuk sut rawh a ti a. Ka la in khuh. Aw bangah hian ka kal ve ang a tih kha zu kal rawh che. Ka kal ve ang a ti maw? Aw. E. Hmanga i zu sut rawh. A va buai tak hi an bag hi an a bawmawh den mang ang ang reng tuk a. Hei ka hmu lawk lo a, han zawnpui der vel te kha ka chak, ka chak khawp a ni. Kan tawh na hu zawng zawng a ni. Nalmangain hian an school pawisa te dah hial a ni. Kha ngaih. Tûr pâwnah hân a let rem rem ringawt a, a pawimawh lo chin bâk kha pâwnah hân a awm lo vang maw? Ṭha khâp mai. Khatiang, khatiang mite kha nih, khatiang, khatiang, khatiang pâwlte kha awm a ngai ṭhin lo.

Putara ti tuma nun hnar ring mai bawk nin awm lutuk a ni ang kha chu eng emaw rawh. Totally dry. Awle, vawiin hi ni sawm pakhat, umm, sang hnih sawm hnih pathum, November, kan lui kal chhunzawm zel na nia, a tuk hei zingah hma lem lo, hma takah kan tho nain video hi kan la har a, hei uma nunah ril ṭam tawh a, a chaw ei mek a, tikhanin hei kan inzar pharh ve a nizan aṭangin. Zing lamah putlung a sih. Sartluang leh sarhmangin zuk thlenga an ni zing uak pahin. Kan lui hi hei bel sazuk lui an tih kha ania. Sangha kan man dan tur hi kan la rel fel chiah lo amaherawhchu eng le khaw le tiin hei hi secondary plan eng nge an tih kha a hming an tih kha hei hian tui a ti khawp mai. Hlawhcham palh thut a thla veng tu kha ka ti kha. Aw a sap tawng khan chhawi kher ka tunga ka theihil leh bawk si ni kha. Aw hei hi enga maw pala kan lo hlawhcham palh thut pawha kan kan senso recover nan heng ho hi Kan khar chho a ni. Umm. Senso petrol man i lo te leh kan senso hrang hrang in recover nan kan khar chhawng a kan la lak belh te pawh tin beisei ila. Umm, chaw kan ei dawn. Chaw kan ei nga, chaw kan ei zawh a sangha kan man dawn. Sangha kan. Hi Sarman. Aw hei, tuna kan hmuh mek te hi be bel thei naupang fel te an ni a, kan thil theih nghilh te hei min lo chhar sak a, kan lawm hle a ni an chungah kan lawm hle a ni tih kha kan lo tarlang tel ve a, ka channel min lo subscribe theuh dawn nia, umm. Awle awle awle Hello hello hello umm tunah hian hei kan sangha man kan haw chho dawn tawh a lui kan dai kai hle ngai hei hetia kan dai kai hnu hian motor lam panin kan haw chho dawn a tunah hian dar thum a la ri lo hlek a. Kan sangha man hi putluang te te inah ka hma kal lai putluang te ah in kan thlen hunah bucket ah ani lo chawh tawlh ah um chawh tawlh lian ah an neih len ber um a lian tawk lo nih leh inchungah apa te Chawh tawlh hawh te pawh ngai mahna kan lo kan um hoi e ti leh phawt ang hai um um kan kan lo pho chhuak dawn ni Tuna erawh chuan hei kawngpui pan tur hianin lawn ve fe hi ngaia Sam a i tha maw? Um, lawn ni pawh a tha e. Tikhan Very good. Kawngpui han chhuah chho hunah kan lo kan lo lang leh dawn nia. I ti tawh mai ang. Awle, tunah hian kawngpui kan chhuak chho chiah a. Kan motor dahna a hla deuh hlek a saw. Min lo kalsan vang vang tawh mai. Angil thalai remchang laiah. Hei hian chawl leh lawng a, chuti chuan haw lam pan, haw lam kan pan chhun zawm dawn a ni. Ho an rawn chau e? Chau lah lo e. I inchhir e? Chhir lo e. Chhir lo maw? Kan kal leng e.

Min hah lo, he mite chuan hah lo tih ka chiang a, keimah hi ka hah. Putlung a sih tel vak an lawng. Kan hah lo, ani chu fit mi fit an nia, pakhat cyclist, pakhat pakhat enge runner. A nuam thin a, a nuam thin a. Hmm. Heti zong hi kan ni. Hmm. Ti hian enge kan program chu a thang leh huk zel enge chhan ka thilo. E ka len, oh len hi. Hmm. Kan chawl lawk anga. Hmm, energy drinks te in zawh hnuah kan che chhuak leh ang. Hmm. tunah hian tunah hian in phai ruang leh pachang inkara kan awm a kan hlim hle a ni.